Ah. Muss den Manager fannen. Wéi gëtt gesinn?
Boah, ech bleiwen einfach an der Mëtterstuhl. Oh ehrlich.
Da kann net vill geschéien, dat ass recht. Oh.
Du wees, hie bréngt alles fäerdeg. Das ass ja, die können vieles.
Ausser Bart kréien. Äh, äh.

Kucke wie leeft. Ich brauch hei Hëllef fir déi well hei ass eng Fra beim Manager. Okay. Kann déi zwee gläichzäiteg man an hei ass net eng Wache.
Mat wéi engem Buschtaf sees de beantwert een deen? F gedréckt halen.
Du goufs gesi gell? Jo ech weess.
Wee wor dat wuel? Du!
Nee.
Jo dachs, hun dech gesin. Nee.
Jo ween dann?
De Jan an den Joscha war bei mir uewen. Ech wor grad hannert der Wunneng, also wous de hannert Trapen erop gees, an do wor keen ausser hien. Also ech hun d'Ausrufezeichen gesin, déi war bei dir. Ech war néierens dobannen, aha. Ausser et war de Joscha deen erem iergendwéi. Nee nee, ech krut näischt ugewisen.
Ok, da war alles gutt. Jan? Nee. Wa mär waren no deem ausgelies gouf gouf ech entdeckt.
Oh da si mer ganz do hannen. Ah ne, ze lues. War hei virdrun net e Lach am am Buedem? Nee dat hunn ech elo gesprengt.
A wéi hues dat da gemaach wann s de hei banne waars? Tjo.
Mat C4.
Do wéinst den ech eisen ufire. Ok dat ass uewen. An de Raum niewendun ass en op, dat heescht mat Gléck ass de Manager erëm dobannen.

Héiert een eis lafen? Nee, en ass ze wäit fort. En ass daf.
En ass kal.
So, ech bleiwen erëm hannert stoen, net datt ech gesi ginn oder esou e Blödsinn, ne? Moment, ech man hei op.
So. Wa mer Gléck hunn, ass de Computer, dee mer brauchen, och direkt hei uewen. Dat heescht, dat wär dann dee beschtméiglechen Auslaf. Okay, keen. Flick hei. Get down motherfucker!
Solle mer elo erakomme Bill E? Wann der wëllt. Däerf ech an de Büro eragoen? Jo, du kriss just net gesinn, ass alles an der Rei. Ok. Ok schnell, ech hunn den.

Awer du wars am Wee, dowéinst ass en deen, dass e wollt dobausse laanscht goen. Wéi ech Oh mäi erwähnt hun, Gott, et ass. ech hun einfach, ech hun einfach d'Mauer gekuckt an du huet e mech net gesinn. Ok, Moment, Moment, lo lo bleift der stoen, ok? Ja.
Ausser wann der gesi gitt, da probéiert infir infir hin ze goen, wou der net gesi gitt. Kann ech en net schloen, wann e mech gesäit? Wanns du wëlls Alarm ausléisen, jo. Donald Alexander heescht en.

Wéi d'nächste Reaktioun ass. So, wow, ich das Fenster. Okay, sie so gut wie bei de Computer und schon klengen Ëmwee geholl bausse lacht, well do keng Zivilisten oder Flicke sinn.
Wie schléi den?
Mat eem englech.
Ja si man net ganz zecher. Mee Flo mecht bal keen Damage gell, muss schon drech Mol op ich schlo fir dass den doud ass. Gell, nee, net Call of Duty wost du schléisen, dat en doud.

Okay, lo komm schon bei Asch. Okay.
Ich sobal der Computer ober ass, da können wir ragoen an Schlüsseln holen an da gehen wir direkt ruf Autoen a fort. Was mat C4? Ah ja, fuck. C4 äh, muss war besorgen. Ich guck für dat lo zu machen.
Okay.
Fuck, du hast schon Wache.

Oh du ass eng Wach hei uewe man. Ah jo.
Wou? Ech hun et gesin.
Hä?
Billy?
Ja. Do sinn zwou Ausrufezeechen. Ech weess et och net.
Wien huet gesinn? Wien huet gesinn? Keng Ahnung.
Mir dräi net, du hues gesinn. Nee.
Déi sinn op der komplett anerer Säit, déi Ausrufezeichen. Wisou war dat elo? Keng Ahnung.
Déi waren op der komplett anerer Säit. Egal, mer packen dat, mer packen dat. Wat wierklech déi Geisel? Wisou ass se net matkomm? Ech hu gesot se soll matkommen, elo ass dat fleie bliwwen. Fuck, dorunner lung et. Geil, déi Läich. Hallo, den Raum geet net op. Jo, dat dauert bis den Déngen. Jo, ech weess, mee awer. Hei steet enabled.
Däerf ech erschéissen?
Ech ginn d'Cfr da schnell setzen. Jo, elo kënne mer erschéisse wien mer wëllen. Vläit packe mer zu Gëtt nach dës Kar, well de Computer schon um Lafen ass. Du muss oppassen, dass d'Möwen net erschoss ginn, ne?
Oh.
Deckcht grau lo Scheiß Zivilisten Kö aus mal Ich gi so mal lo das kann net packen da prob am Anfang ab Mission
What the fuck? Geht das op schnell hol der Schlüssel.